Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, хәерле көн. Ниһаять, минем хыялым тормышка ашты. Бу әйберне минем сезгә инде күп тапкыр күрсәткәнем бар, читтән генә. Ә ул хәзер минем күз алдымда, карагыз әле. Күз алдымда нәрсә барлыгын чак кына соңрак күрсәтәм. Ә әлегә монда карагыз әле. Мәскәүдә сапта йөрүчеләр фестивале гөрли. 3000 катнашучы. Һәркемдә менә шундый сап, ягъни кабартылган такта һәм кулда ишкәк. Кем генә юк монда, суның атасы Нептун да әнә ничекләр итеп ишә. Без э, бара торгач, вакыт-вакыт менә монда күз төшереп аласың. Тегендә бер хатынның мескен хәле беткән, сузылып яткан. Хәзер аның янына менә бу абзый килә бугай. Ә юк, аның янына түгел ахрысы. Монда хәтта сапларны кабарталар, карагыз әле. Финиш Петр I һәйкәле янында урнашкан. Катнашучылар тизлеккә ярышмый. Иң мөһиме, тамашачыны фестиваль оештыручыларын костюм, үзенчәлекле итеп бизәлгән сап белән шакка тору, иң-иңнәренә бүләкләр була. Берәүләр финишка килеп җиткәч кенә суга гөпелдәп төшә. Әйтик, менә бу клоун да шактый вакыт ярга менә алмый азапланды. Дельфин, бака костюмнарын кигән катнашучылар да тамашачы игътибарын җәлеп итте. Инде видео башындагы теге шаккаткыч әйбергә әйләнеп кайтыйк. Күз алдында карагыз әле. Бу бит теге һәйкәл. Мин сездән күп тапкыр сораган бар, бу нәрсәгә охшаган дип. Кемдер балчыкка, кемдер гафу итегез букка охшаган дип тә әйтүче булды хәзер мен шушы букны тотып карыйм җәмәгать менә ишетәсезме эче куыш якыннан килеп карарга мөмкинлек туды аллага шөкер крымская э, набережная крым яр буеннан барганда күз алдыма тагын бер әйбер килеп басты әйтем нәрсә микән бу бу теге букның берәр энекәшеме соң әле карагыз әле шулай аңлашылмый торганрак әйбер нәрсәгә охшатасыз сез моны языгыз әле яме ә менә монда язылган Public Art Balance дигән. Күрәсеңме, 23 елда ясалган. Моның өсте киң, асты тар. Янәсе нечкә, ләкин нык аяк теләсән инде гәүдәне тота ала дигән фәлсәфәне үткәрәсең, үткәрәләрдер монда күрәсең. Кызлар бәйрәмгә килгән җирдән бирәләр ботка. Бушка. Мин инде аны алдым. Карагыз, порциясе ярыйсы, ите бар, ипи бирәләр, чәй бирәләр. Күрәсеңме монда әнә? Күпме кеше үтен кеше бушка ашый, ләкин шул ук вакытта зур давка юк. Әле хәтта менә шушындый суларны да бирәләр бушка. Это тоже бесплатно, что ли? Яблоко, да? Алманы да бушка бирәләр. Мәскәүдә яшәсәң, дуслар, э, велосипед тәгәрмә өчен 11 меңгә алыштыруын алыштыралар, ләкин шул ук вакытта бушка. Әнә ничек кечкенә кеше алмаларны. Учлап, учлап нитә. Ала җыя. Килегез Мәскәүгә, ашагыз, яме. Ә хәзер, дуслар, әйдәгез, алмаларны алыйк әле. Менә карагыз, күпме алма. Һәм тегеннән килә безгә алма. Әле карагыз, шундый зур дәү алма. Менә тагын кайда, менә шулай бушка ашап йөри аласың рәхәтләнеп. Көндә без килә алмыйбыз мондый булмыйдыр инде мондый чаралар, ләкин әллә нигә бер булуы яхшы. Карагыз, бер малай суда йөри машина белән.